Gĩkũyũ akiuga ndũgũ nĩ makinya na karĩ ime gatihana karĩ mũhu. Ũmũthĩ tũgũkinya merĩ matatũ. Tũcarie na tũgĩe ndũgũ na mũmera wĩtagwo mũcii mwerũ. Mũcii mwerũ nĩ mũmera wa kĩmerera. Mabũrũri-inĩ maingĩ moĩ. Na makaandĩka mabuku-inĩ mao atĩ mũcii mwerũ nĩ ria. Mũcii mwerũ nĩ ũkoragwo na tũnyamũ tũhana tũmĩbira, tũkoragwo irũngo-inĩ cia mũmera ũyũ, twĩtagwo njii. Mũciĩ mwerũ nĩ ũkoragwo na rwamba mũkori-inĩ waguo. Ũkũragĩra kũrĩa gũtiganĩirio, mĩgũnda-inĩ, ng'aratwe-inĩ cia njĩra, ona hũgũrũrũ-inĩ cia mahiga. Athuthuria maratwĩra mũci mwerũ nĩ ũhũthagĩrwo kũrigita mũrimũ ũrĩa wa ng'ombe wĩtagwo ndigana na noguo twĩtaga na gĩthũngũ anaplasmosis. Nĩ ũhũthagĩrwo kũrigita gĩkorora, kĩhuti nĩyo homa, kũharwo na ũimbo wa ngothi. nĩguo tugaga na gĩthũngũ inflammation. Mahũa ma mũciĩ ũyũ nĩ maceragĩrwo nĩ nyoni ĩtagwo kanyua cui na gĩthũngũ nĩyo twĩtaga the sun bird no ũceragĩrwo nĩ njũkĩ. igi kana kĩgi na tũtambi tũngĩ twa mĩthemba ĩngĩ. Mbegũ cia mũci mwerũ cioma nĩ cigũaga thĩ, ingĩ cikahurutwo nĩ rũhuho na mũmera ũyũ ũgathiĩ na mbere na gũkũra. Mũci mwerũ nĩũmuramuragwo nĩ tũtambi ota mĩmera ĩrĩa ĩngĩ. Nĩũteithagia tĩri ndũgakuo nĩ kĩguũ na ndũkomagare. Mĩri ya mũciĩ mwerũ nĩteithagia kũrigita hĩndĩ ĩrĩa mũndũ araturwo nĩ nda. Mĩri ĩno mũndũ eragwo akamĩthambia na maĩ agatanuka. Mũkori wa mũmera ũyũ nĩ ũkoragwo wĩna kona inya, nĩyo tugaga na gĩthũngũ square. Mũmbĩre ũyũ nĩ ũteithagia mũmera ũyũ ndũkoinĩke hĩndĩ ĩrĩa rũhuho ruoka, kana ona rĩrĩa nyamũ kana andũ matuĩkanĩria hakuhĩ naguo. Warĩkia kũruta mbegũ, mũcii nĩ wonekaga ũkĩanjia gũkua na ũgacoka thutha-inĩ ũkoma. Nĩ twĩte mũcii ũyũ ũngĩ mũcii mũnene nĩguo tũhote gũtaũkwo. gatagatĩ ka mũciĩ ũyũ na mũciĩ ũrĩa tũkuonete mbere. Mũciĩ ũyũ mũnene nĩ ũĩkaine mũno nĩ andũ, o naguo nĩ ũceragĩrũo nĩ nyoni ĩrĩa twĩtire kanyua cui na nĩyo sunbird. Athuthuria ona mawĩtaga the sunbird plant. Mawega maguo morigiti no mahanaine na marĩa ma mũcii mwerũ. Nĩ ũrĩ G onaguo. Mũciĩ mwerũ wetirwo mũciĩ mwerũ nĩ ũndũ wa tũhũa tũrĩa ũrutaga twerũ, tũrĩa twĩna ngũrani na ũyũ ũngĩ mũnene, tũrĩa tũkoragwo twĩ twa orange kana o na tũkiuge na gĩkũyũ mahũa matune. Mĩmera ĩno ĩrĩ nĩ ya bata mũno na nĩ kwenda ĩgitĩrwo na ĩheo gĩtĩo kĩrĩa kĩagĩrĩire. Marĩa matũrigicĩirie mathũka, nĩ hinya mũno kũmacokia ũrĩa maarĩ harĩa kĩambĩrĩria. Nĩamu njogu ndĩthikagwo na mĩguongo yayo, kwĩna rungati njĩru kũrĩa mĩtĩ-inĩ.

Ngatho nyingĩ kwĩ Karianyi wa Wambũgũ, Mbũgua Njoroge, Reuben Kĩnyanjui, Boniface Gathara Wahome na John Kibaki.